Ma tifimiex imma din il-indies. Għajmin kien għettajdli, għettajdli xarmejn, f'dal jumej kellhom 3700 telefonata, per eżempju. Ma tifimiex. Jien nifhem li n-nies jkunu informati, eh, eh. pero ma nistax nifhem din mask histerja kollha daw il-ġen kollu biex nixxu l-ikel. Jien hemmhekk in-nies qed narhom jibżgħu li ħajmutu bil-ġuħ, mhux bil-coronavirus. Ir-raġuni sempliċi hija li l-iskafef fejn kemm is-sapun fejn taħsel idejk, Mimlijin baqgħu. Mela mhux nibqgħu nqerdu l-virus qegħdin nistokkjaw u nitfgħu d-dar biex meta mmorru dan. Jien bdejt nara shopping list pereżempju, tmien kilos zokkor. Din mhux bil-coronavirus ħadmu dis-sinjura jew is-sinjur, imma bid-dijabete. Sorry. I mean, jien dik li qed nara qed ngħidha b'sens umoristiku imma mbagħad hemm il-lat serju wkoll li pereżempju dawk in-nies, din ġrat fl-aħħar tax-xahar, kemm inqas irċieva l-paga. Min min qiegħed litteralment jistenna l-paga biex imur jagħmel ix-xirja għax hawn min jistragilja sal-aħħar tax-xahar il-paga ma ġġebbidlux? Kulħadd mar xtara bl-addoċċ melew it-trolleys saru ħommhom kemm anke vannijiet kien hemm min nefaq elfejn u sitt elef ewro smajt jiena. Tajjeb? Elfejn ewro tfisser tliet xhur paga minima ta' kważi. Ħsibna f'dawk in-nies li forsi m'għandhomx biżżejjed flus jew forsi kienu xogħol kif kont jien l-ewwel wieħed li ma laħqux imorru jixtru? Aħ jispiċċaw bil-ġuħ il-familji, mela l-familji tagħhom mhux ukoll għandhom dritt jixtru l-ikel? Jien mhux qed ngħid m'għandekx taħseb, jekk qed tinkwieta, aħ aħseb għal ġiex pakketti żejda imma sfrenat kienet il-ħaġa. Maria, kif tispjegah int bħala soċjologa? Soċjoloġikament il-fenomenu interessantissimu minn ħafna lati, jiġifieri aħna qed nitkellmu fuq element ta' ħarġu ħafna differenzi soċjali, ekonomiċi u anke kulturali. Nibdew mill-klassiżmu, mela inti għandek element li Għandek klassi soċjali li kellha l-cash flow li tista' tmur u taqbad u tixtri, kif qed jispjega Russell, u, ovvjament, min ma jistax kellu joqgħod daqsxejn iktar lura. Min jista' jaħżen, jista' iktar milli għax ikollok il-cupboards mimlijin, iktar ikollok moħħok mimli serħan, għax dik finalment, dak huwa simboliżmu, l-cupboard mimli, kull ma jtini serħan tal-moħħ sa ċertu punt, għalissa, għax l-ikel, mhux nieqes sa ċertu punt. Jiġifieri din id-differenzi soċjali ħarġu. Il-klassiżmu ħareġ ukoll nemmen jiena mill-aspett kulturali, jiġifieri hawn min b'dawn in-nies iddieħaq ħafna, speċi ta' jeżaġeraw, wara x'injoranza, qisna għadna fi żmien il-konvoj ta' Santa Marija. Jiena dil-ħaġa għaddejt minnha meta kont żgħira, jien niftakar il-gwelra tal-Golf fid-disgħinijiet, U l-istess fenomenu kien ġara, ġifieri, supermarkets dak iż-żmien, ma tantx kellna supermarkets ta' din l-iskala. Per eżempju, meta jkun hemm il-Black Friday, dawk li qed jitmejlu bihom ma jkunux wara l-bieb jistennew biex jixtru l-isterjo. Imma dawk ma nitmejlux. Jew ikunu wara l-iskrin ukoll. Għal ċertu nies it was part of the fun, naħseb jien, li marru supermarket. Le, marru jaraw, marru jixtru. Imma tgħidilha mass hysteria di, Marija. Iva, hemm element.
ta' mass hysteria, hemm element ta' paniku soċjali hawn minn ħafna jirreferi għalih anke bħala moral panic, għalkemm id-distinzjoni hija daqsxejn differenti għax moral panic meta tattakka xi valur, per eżempju hawn min jaqbdu moral panic il għaliex jaħseb li jekk nintroduċu leġiżlazzjoni favur l-abort hemmhekk qed tattakka l-valur tal-ħajja. Paniku soċjali huwa daqsxejn differenti teknikament il għaliex inti bil-paniku soċjali hemm interruzzjoni tar-ritmu tas-soċjetà normali, Mela għandek fejn soltu supermarket jista' jkun busy imma mhux daqshekk. Hemmhekk il-pattern soċjali li nimxu bih normali mhux hawn min forsi t-tfal laqas qed jibgħathom skola jew childcare center, speċjalment fejn l-attendenza mhix ta' bilfors. Jiġifieri diġà biddel il-pattern tiegħu min ikkanċella safra. Pereżempju jiena l-ġimgħa d-dieħla kont ħa nsiefer ikkanċellajtha u kkanċellajtha mhux għax nibża' daqshekk li jaqbadni l-virus imma għax ma nixtieqx li wara meta niġi lura nkun nixtieq insegwi l-protokoll kif qal Ġanni Imma allura għal erbat ijiem speċta ma nkunx nixtieq li ma nisfratta r-rutina tiegħi.